Tibratin Tibratin Tibratin Tibratin Tibratin Tketvem iya Ketbeɣ-awen Tketvem iya Ketbeɣ-awen Acuɣef Acuɣef Acuɣef Am s lxir fell-awen ay tmaten di ssma. Yektebaɣ-d Muḥamed yenna-d bɣiɣ ad kun-cekreɣ ɣef ayen akk txeddmem ad txebrem tidet deg nnubat-nwen. Turtagi akken ttḥessiseɣ yekcem-d baba. Imi yufa ttḥessiseɣ inuba ixebren inǧil n Lmasiḥ, yezɛef. Iwet-iyi, ikkas seg ufus yulpust. Seg imir-n mkul iḍ mi tt-sbaba, keččmeɣ di texxamt-is, ad ddmeɣ radyu. Ala d lmut ara iḥarmen ɣef lexbar-agi tudert. Ǧaɛfer yekteb-iyi inad, bɣiɣ ad fehmeɣ tidet Rebbi. Deg ddunit-nneɣ, nettwaɣleb s ssḥur, tuqten wid iceɣlen s lbaṭel. Zemlalen-aɣ-d ad netbeɛ abrid-agi n ṭṭlam. Lameɛna, akken ttḥessiseɣ i nnubat-nwen, umneɣ akteṛ deg wakteṛ s Ṛebbi, bɣiɣ ad lḥuɣ di tafat-is. Ǧamila tekteb-aɣ-d tenna-d, Feṛḥeɣ aṭas si ktabin-nni i d ceggɛem, am akken, lameɛna akken qqareɣ yiwen wass yekcem-d baba, i d-mzalamiḍ, iserɣ-aten akk. Tura ttḥessiseɣ inubat-nwen s tufra. Saliḥa tekteb-d tenna-d ur sɛiɣ ara merra lefraḥ deg ul-iw. Bɣiɣ ad ẓalleɣ lameɛna akken qerbeɣ ɣer Rebbi, ttxemmimeɣ ɣef tikli n undir. Ixemmimen-agi ferqen yif Rebbi. Sken-iyi-d amek zemreɣ ad dduɣ deg ubrid n ṣṣfawa? Ḥakim yenna-d deg tefrat-is, imi lliɣ d amaziɣ, ɣileɣ d aḥerri i lliɣ diɣen. Lameɛna akken sleɣ i nnuba-nwen cedhaɣ lḥurya-agi i d-ittakes yenɛas lmasiḥ, lḥurya seg cehwat n dir i d-ittalin gul-iw. Ɛni ur teɛqilem ara ay tmaten d isetma deg tebratin-agi i d-iwwḍen ɣur-neɣ si tudrin d temdinin n Lezzayer? Amek yella umenɣi deg ulawen medden? Amenɣi gar ṭṭlam d tafat, gar lbaṭel d lḥeqq, gar tidet d lekdeb, gar Ṛebbi d cciṭan. Amenɣi-agi ila si lebda n ddunit, ittili agul mkul bunadem, lbeɛda gar lmumnin d Ṛebbi. Lweqt mi yebɣa bunadem ad ixdem lxir, iqqen-d ɣur-s ccer. armi yettɛeggiḍan nneger-iw wi ara yesselken si lǧett-agi lmut. D amenɣi-agi ara nmeyyez iḍ-agi, ad neḥfeḍ amek i gezmer lmumen n Sidna Ɛisa ad yeffeɣ d lɣaleb kulla seg tikli-ines. Sfehmeɣ-d amezwaru Acix, acu d amenɣi-agi i d-yettalin deg wulawen-nneɣ? Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ittusemman d agellid igelliden, yella d Mmi-s n Ṛebbi. i terbaɛt tamecṭuḥt n wid i t-ittabaɛen deg ddunit. Cciṭan i d-tussma d lmir n ddunit, netta i iḥkem ɣef terbaɛt tameqqrant n wid i t-ittabaɛen. Zik Cciṭan yella d lmelk uqbel i d-inufeq ɣef Ṛebbi, lakin Ṛebbi issuffeɣ-it seg yigenni. Seg wass-nni yella umenɣay gar-asen. Imi cciṭan yuɣal-d d aɛdaw n Ṛebbi, d aɛdaw n win widak itebɛen Ṛebbi. Anwa ara yesɛun awal aneggaru deg umenɣi-agi?
Ayagi i d-teskellaf lebɣi n mkul aɛsekri ittnaɣen deg umenɣi. Ma yebɣa lmumen s wul-is akk ad iffeɣ d lɣaleb, d lebɣi n Ṛebbi fell-as ad iɣleb cciṭan, mačči s tazmert-is netta. Lmeɛna s tdukkla ɣef Sidna Ɛisa Lmasiya i d-yusan ɣer ddunit ad yessenger lecɣal n Cciṭan deg lmumnin. Yessefhem-aɣ-d Sidna Yeḥya di tabrat-is ay nesmeyyez ussan-agi, Win yellan d ayyuren, meqqer ɣef win yellan deg ddunit.
Cfiɣ ɣef umenɣi amezwaru i d-yekkren deg wul-iw asmi qableɣ Sidna Ɛisa d ameslak-iw. Ɛni tecfam ɣef asni kunwi ilan d lmumnin n Sidna Ɛisa dinna deg tmurt? Ɛni Cciṭan ur ixeddem ara lmeǧhud-is a ken-ijmeɛ deg terbaɛt-is? Anwa yeffɣen d lɣaleb ass-nni? Anwa ara yerbeḥen wul-ik a gma? Ɛni mačči d Sidna Ɛisa Lmasiḥ? Tumneḍ ass-nni ila d Mmi-s Ṛebbi? Ass-nni teffɣeḍ-d si terbaɛt n Cciṭan, tkecmeḍ deg terbaɛt n Lmasiḥ, yuɣal d Ssid-ik. Tura tettnaɣeḍ kečč d cciṭan, imi yuɣal d aɛdaw-ik, d aɛdaw n wid irkul, ibedden deg lǧiha n Rebbi d lḥeqq. Ad tafeḍ a gma amelɣi ur ifuk ara ass-nni mi tqebleḍ Sidna Ɛisa d ameslek-ik. Cciṭan ur ifreḥ ara mi teǧǧiḍ tarbaɛt-is, a k-itabaɛ, a k-iǧǧerreb. Lameɛna d Sidna Ɛisa ara yesɛun awal aneggaru, yak mi yettwakteb yessefk ad yesselṭen alamma yerra i yiɛdawen-is akk seddaw iḍarren-is. Yiwen wass, mkul iles ad yeqqers Ɛisa Lmasiḥ, d netta kan ay d Ssid, i lɛaḍim a Ṛebbi, Babat-nneɣ. Win ibedden deg lǧiha n Sidna Ɛisa yettselli deg terbaɛt n lɣelbiyin, yerna Cciṭan yessen ayagi.
Ad awen-ɣreɣ ayen ɣef i aɣ-d-yettmektay Rresul Yeḥya di tebrat-agi i d-yekteb i lmumnin n Sidna Ɛisa, yenna-d, Ayen akk ilulen seg Rebbi, iɣleb ddnub, iɣleb ddunit. Aɣlab-nni iɣelben ddunit, d laman-nneɣ. Anwa iɣelben ddunit ma mačči d win yumnen Ɛisa ila d Mmi-s n Rebbi? Kunwi, ay arrac imeẓyanen, tlamen Rebbi, tɣelbem cciṭan, lxaṭer, Win ilan deg wen, meqqer ɣef win ilan deg ddunit. Acu yezmer ad ixdem cciṭan ad ijerreb lmumen? Aṭas n ḥwayeǧ a k-iǧerreb a gma s ddunit i k-id-yezzin, ddunit-nni n zzhu,

ad txedmeḍ akken xedmen nutni, ulamma tettned ayagi, tikwal mačči d lebɣi n Rebbi fell-ak. Lameɛna win itebɛen ddin, ur ittwaɣleb ara s leḥwayeǧ-agi, yak? A yelli, llan lenbya d lecyax n zur deg ddunit, ka wid itebɛen ddin, mačči deg win ihedren ɣef Rebbi Yenṭeq-d s yisem n Ṛebbi i yellan deg lǧiha n Ṛebbi. Iqarr-d Yeḥya deg tabrat-is, Kunwi ay arrac imeẓyanen, tɣelbem-ten, ur sen-tettaɣem ara awal, laxaṭer tura tbeddlem seg lǧiha n cciṭan axeddaɛ ameqran ɣer lǧiha n Ṛebbi n tidet. Amek i yezmer lmumen n Sidna Ɛisa ad iɣleb irkul leḥwayeǧ-agi? Yesfehmeɣ-d Yeḥya di tebrett-is mi ad iqqar, D win illulen seg Rebbi iɣelben ddunit. Aɣleb-nni iɣelben ddunit d laman, neɣ? Anwa i iɣelben ddunit ma mačči d win yumnen Sidna Ɛisa ila d mmi-s n Rebbi? Ihi, mi lliɣ d lmumen n Sidna Ɛisa, Imi sɛiɣ tudert tajdiṭ i d-ifka Rebbi s laman deg lefdi n Lmasiḥ, segmi luleɣ abrid wis sin seg Rebbi, sɛiɣ diɣen yiwet tazmert tajdiṭ.
Anɛam, akken tettekleḍ ɣef Lmasiḥ iɣelben Cciṭan, ayagi tezmer-d ula d kemmini ad teffɣeḍ d lɣelba.
Waqila lmeɛna n tddukkla ɣef Lmasiḥ d wa. Ad d-aɣeɣ awal-is, yeɛni awal n win ilan d Ssid iḥekkem mkul yiwet tura, yak?
Anɛam, ma tettaɣeḍ-d awal-is s ddwam, ma tettekleḍ fell-as, ma ɛecreḍ yid-s di tazallit kul ass, ad tesɛuḍ tazmert ad teɣleḍ cciṭan. Mačči kan d tikkelt, lamana kul ass mi ara k-iǧerreb, dɣa Mi ara ifak umenɣi angaṛṛu ad teffɣeḍ d lɣelb. Fehmeɣ, mačči d amenɣi n dqiqa i d-yettnaɣ lmumen. Mi ara yeffeɣ d lɣelb deg yiwet lḥaǧa, ur yessefk ara ad yeḥseb dayen yeɣleb cciṭan yiwet tikkelt i dayem, lxaṭer aɛdaw-is ad d-yuɣal ad t-ijerreb s wayen nniḍen. Win ibdan ad innaɣ d cciṭan, isefk ad t-iɛaws mkul taswiɛt, mkul sɛa, imi ila am izem irɛaden yettqelliben anwa ara yečč. Ini-yi-d acu ilaqen ad xedmeɣ mi ara ijerreb cciṭan, alaxaṭer ssneɣ ad d-yuɣal ɣur-i kul taswiɛt, ad ixdem lmeǧhud-is, ad yerr ɣer terbaɛt-is. Mekti-d lmeɛlem-ik Sidna Ɛisa Lmasiḥ, acu i ixeddem netta mi t-iǧerreb Cciṭan? Iɣleb-it s wayen yettwaktben deg Wawal n Ṛebbi. Akken i d-yenna Yeḥya deg tabrat-is, I ketbeɣ-awen, ay ilemẓiyen, alaxaṭer tǧehdem deg Ssid-nwen, alaxaṭer izad deg-wen Awal n Ṛebbi tɣelleb lmecyaṭan. Mi ara k-iǧer lceyṭan ay agma, aɣ-as awal s tilektub. Ini-as, Ittwakteb deg Wawal n Ṛebbi akka d akka, dɣa ad irewwel mebɛid fell-ak. Ɣef wayagi i d-yenna Sidna Dawed, Jemɛeɣ awal-ik deg wul-iw, a Ṛebbi, i wakken ur denbeɣ ara fell-ak. Daymi, ay agma, a aytmaten d isetma, i awen-necgeɛ tiktabin n Wawal n Rebbi i wakken mi ara tjemɛem imeslayen n yigulawen-nwen, ad tzemrem ad tɣelbem ccer d cciṭan. Ɣef wayagi, bɣan wid yellan deg terbaɛt n cciṭan ad ḥebsen tiktabin-agi i wakken ur ttawḍent ara ɣur-wen, ssnen tazmert yellan deg Wawal n Rebbi.
Acfu da kunwi ilan-a s lmumnin-a n Sidna Ɛisa din akk tamurt. Ur tellim ara weḥd-nwen. Nukni ilan diɣen-a s tarbaɛt-is nettẓalla fell-awen. Iqerreb-d wass mi ara iqebbel Ssid-nneɣ ɣur-s, ad aɣ-yefk taɛmamt n tudert Ma neqqim d tsadeqiyin d lɣelbin armi d ass-nni. Ur ttayset ara a yetmaten di sedma, tzemrem ad tilim d lɣelbin yerna akin s win ilan deg-wen lmasiḥ imuqren ɣef win ilan deg ddunit. Amin. Aqla nettraǧu tibratin-nwen tura ad aɣ-d-inim ma tfehmem ayen teslam iḍ-agi neɣ ma yella kra neɣ kra ɣef ara testeqsayem. Akteb-as i baba, ad kun-iǧaweb. Aktbet ihi i ccix. Boîte postale 141 Monte Carlo, Monaco. Yebɣa ad kun-iɛawen baba ad tfehmem ayen yeɛnan abrid n Rebbi. اكتب-as ihi i ccix tabwaḍt n tibratin 141 Monte Carlo Monaco ad awen-nceggeɛ imiren lǧawab la uked lḥasab n wussan d tektabt wawal Rebbi ḥassisa tsel-d azekka lḥaǧ inuba lexbar lxir yettilin am nuba n wass-agi ɣef lɛecra nnefs deg yiḍ ama deg Fransa ama deg Lezzayer Nubat-agi i snat ttawḍen-d ɣur-wen ɣef lmuja talmast, mitin u xemsa lmitrat, 14 67 kilowatts n Radio Monte Carlo. Ǧǧiɣ-awen lamer-agi i d-yenna Sidna Ɛisa, ma ḥemmlet bwa igarawen, ama akka-yawen ḥemmleɣ nekk.